Salam hormatly watandaşlar. Şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň ýigrimi ýedinji ýanwary, hepdäniň hem duşenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň kanalyna. Şu günki biziň temamyz Aeroportdaky korrupsiýa möwç alýar. Geliň şu barada gürrüň edeliň. Hormatly watandaşlar, ine, siziň hem eger-de aeroportdan geçeniňizde korrupsion shemalar boýunça bir diýjek zadyňyz bolsa ýa kommentariýaňyz bolsa, şul efiriň aşagyna ýazyp bilersiňiz, biz olary derňäp seredip geçeris geljek çykyşlarymyzda. Aeroport temasy şu günki günde Türkmenistanda iň bir gazaply tema. Sebäbi Serhetden geçjek bolsaň ýa girjek bolsaň, sen hökman talanýaň. Talanyş sistema gurlan. O diýmek näme? O diýmek sen Türkmenistanyň içinden çykanyňda ýöriteleşdirilen, ýaňky o goýunlary agyla salýaňa ýöriteleşdirilen, öldürmek üçin ýa-da soýmak üçin ýa-da ýaňky başga bir zat etmek üçin şol ýaly aeroportlarda liniýalar bar. Türkmen raýatlary üçin aýratyn liniýa, şo liniýadan geçip şo ýerde şolary soýýarlar. ýagty soýýançam kim? Talýaga, tamožnýa, polis we migrasiýa. Ikinji tarap ýol, ýagty daşary ýurtdan gidýän adamlar ýa gelýän adamlar. Olar o tarapdan geçýär başga gapydan, o ýerde hoş geldiňiz, sag boluň, gelip duruň, ýene bir zat edip, ýagty şular kartinka döredýärler. Ine men e, her wagtam aýdýan, Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan döwleti bir kartinka, arkasynda hiç hili gurama ýok. O görýän guramalaryň, görýän kabinet ministrleriniň adyna otyr, olar çapakçylar, çepekçiler. Olar diňe korrupsiýada baýaýarlar. Häzirki günde korrupsiýa şeýle bir derejä ýetdi. E, hatda diňe ministrler, orunbasarlar gazanýar, aşakdakylar öz Ýaňky wzýatka bolup beren puluny işläp-işläp at bilen oklar. Ine, şul ýaly ýaňky pullar peselýär, o puluň möçberi peselýär-de, aşakda az galýar, hemme zat ýokary gidýär. Gurbanguly, oň daş-töweregi. Serdar Berdimuhamedow daş-töwerekleri. Geliň, şu günki günde biz bir aeroport shemany ýaňky derňäp geçeliň. Ine siz, mysal üçin, Türkmenistana, Türkmenistandan çykýaňyz diýeliň. Siz çykanyňyzda hökman suratda birine sowgat akydýaňyz ýa-da özüňiz bilen ýagly nan, çörek, ýagny tamdyrly çörekden, ol kişmiş diýdi, kak diýdi, gowurdak diýildi ýa şuňa meňzeş zatlar alýaňyz Türkmenistanda öndürilýän zatlar. Olar konstitusiýanyň esasynda ýa-da kanunyň esasynda gadagan zatlar däl. Ýöne sizi ýeke-ýekeme barlap şo ýerde muny bolanok, bu kanuna laýyk däl, muny gadagan diýip allap, söküp şony akitjek bolsaň puluny bermeli, wzýatka bermeli ýa-da ýarysyndan gowragyny düşürip gitmeli. Ýaňky bir gyra aýyrýarlar. Ine, şu ýaly tehnologiýa çykanyňda bar. Şu aeroportdan geçmek bolanda, ýaňky sena apparatyndan bir geçirýäň çemodanyňy, onsoň sumkaňy, çemodanyňy, onsoň ikinji ýaňky ýerlerde, şo ýerlerde ýaňky punktlar bar, talýaňy. Ikisinden hem geçmeli. Men bir zat düşünemok, ine, başga döwletlere gideňde, bizem dünýäni aýlanýas, Dünýäň ösen ýerlerine barýas, ösmedik ýerlerine barýas. Ine, Marokka barýas, ýa Afrika ýurtlaryna barýas. Çykaňda çemodanyň ýaňky lentadan geçýär, gutardy. Şo ýerde it ylgaýar, ýaňky it bilen barlanýar-da, şo ýerde it eger narkotigiň ysyn alsa ýa-da nemede bir zat görünse, derrew seni çagyryp alýar. Çagyryp, seni başga kabinete äkidip derňew ederler. Bolmasa, ýüz passažirden bir passažiram çagyranok, bir iki ýüzden iki-üç adam çagyrýar. Gaty gitse. Ine, şol ýaly, hatda iki ýüzdenem bir adamam çagyranok. Käbir men ýörite, ýagty, yzarlap görýän-dä, çagyranok. Bagažyny tabşyrdym, gutardy şoň bilen. Ýa eliňdäki sumkaň bolsa, ony ýagty dörüp zat edenoklar ýöne, tamožnýa däl-de, ýaňky aeroporda salyndy, bezapas boýunça ýöne nemeden, lentadan geçirýär. Eger-de şo ýerde bir zat tapylsa, onda ýörite awtomatlar bar, şo ýerde ýaňky bir kagyzjyk bilen hemme ýerini bulap, awtomat sokýarlar, şo ýerde ýarylyş, ýaňky gurallar, enjamlar barmy ýa şoňa meňzeş harytlar, önümler barmy, ine şony barlaýar. Boldy, o seň bagažyňy söküp näme bar, muny çykarmak bolanok, muny girizmek, ol ýaly zat ýok, bular gaýtyp begenýär. Men Maroka baryp, şo ýerde bir zat satyn alyp çykarsam, begenýärler, sebäbi eksport bolýar olar üçin, ýagny meniň pulumy goýdugyň bolýar. Ne şul ýaly ýagdaýlar bolýar bütin dünýäde. Indi siz aýdarsyňyz Murad aga başga döwletlerde-de barlanýar, biziňkilem bar diýip. Hawa, biziňkilerem lentadan geçirýär, geçenden soň aýratyn ruşnoý barlag. Olam näme üçin edýärler, men size düşündirýin. Şo ýerde barlap-barlap hökman bir çykarýan harytlaryň ýarsyny alýarlar. Şo ýerde gylyk gulak halkaň bolsa, ýakadyjdan çaýdan bir nemereň bolsa, eger köp bolsa ýaryny alýarlar. Ine, şol ýaly talyk, ýagny talamançylyk aeroportda ýörite edilen. Nämçi? Sebäbi şo ýerdäki işleýän adamlaryň her biri işe girmek üçin ýigrimi-otuz müň dollar zýadka berýärler. Arada biri tutulýar, ýagny bir polisiň biri, Sen näme üçin, ýaňky, pul alýaň diýse, Aljak diýýär, men ýigrimi-otuz müň dolar, otuz müň dolar wzýatka berdim, bassalaram aljak diýýär. Men öz pulumy yzyma almal-a diýip, ýaňky hökümet edara gelen adam, Indi hökümedi özüne mejbur etdirýär. Sebäbi wzýatka berip şo post aldymy, indi hökümedi, prosedurany we şöyle kanunlary özüne bähbitli mejbur etdirýär. Düşündiňizmi? Nirde bar şo rýazat? Türkmenistanda. Sebäbi Türkmenistanda ýaňky e, postlar bir post aljak bolsaň ýa bir wezipe aljak bolsaň satyn alynýar. Men öňem aýdypdym, kabinet ministrde bir häkim boljak bolsaň ýa biri boljak bolsaň, satyn alynýar kiosky ýaly. Şunuň bahasy şunça, munuň bahasy munça, munuň bahasy munça. Işe girjek bolsaň, şo ýere barýaň, saňa kartany açýarlar. Näme işe girjek bolýaň? Häkim bolasym gelýär. Häkim elli müň. Nirede işlejek bolýaň? Aeroportda işlejek bolýaň. Otuz müň. Şeýdip nyrh kesýärler. Bu hökümeti ýaňky açyk bazara öwürdiler. Hökümetdäki wezipeleriň paýlanyşygyny açyk bazardaky ýaly ine şuňa öwürdiler. Indi şu ýerde siz ýazyňyz, Wah, Myrat aga, biziň prezidentimiz bar, Arkadagly alabaýly serdar bar, onuň Arkadagly alabaýly ýaňky Arkadagy bar. Ine, biz Arkadagyň zamanynda ýaşap ýörüs. Biz ýalan zamanda ýaşap ýörüs. O sözler bar, Watan programmasyndaky bir dünýä bar, ýöne hakykat bilen realnost diýilýärde ikinji dünýä bar. Biz ikinji dünýäde. Ol Watan programmany sereder ýalyda o ýerdäki görýän zatlaryňy hiç ýerde tapyp bolamaga. O ýerde el çapyşyp ýaňky aýlyklaryny maňlaýyna çalýan zatlaryny bütin dünýä görüp üstün Türkmenistanyň üstünden gülýär. Ine şular zatlar bolup geçýär. Indi geliň aeroporda ýene gelip geleýin. Gelip seredeliň. Ine siz geçýäňiz. Şöyle geçende sizi talaýarlar. Eger talamajak bolsak ýigrimi bäş dollar berseň, ýaňky on sekiz dollardan ýigrimi bäş dollar berseň geçirip goýberýärler. Indi üns beriň. Bir günde näçe adam geçýär, näçe adam gelýär? Üns beriň. Ine men size üns bermek üçin bir bir nemäni görkezeýin. maglumaty görkezýin şo ýaňky nimeler boýunça üns beriň watandaşlar. Ine alalyň Tursiýa ýaňky Turkiýa gidýän samolýotlar. Ine bir günde ine 27-nji ýanwar ine şu gün sezin iki reýs Turkiýa gidýän. Türk Türküşinki Türkmenistanyňky. Türküşindäkler gelýän türkmen graždanlary talýarlar. Ýöne daşary ýurtdan bolsa talanoklar. Indi ertesine sezin. Ýigrimi sekizinde üç reýs bar. Ýigrimi dokuzynda iki reýs bar. Otuzynda bir, iki, üç, dört reýs bar. Ine, şeýdip, ýaňky hepdede iki-üç reýs minimum bar, ine, üç reýs bar. Diňe Turuça gidýän samolýotlar. Indi üns beriň, watandaşlar, Rossiýa, Indistan ol bul ýa Gruziýa daş ýerlere hemme gidilýän ýere ine türkmen graždanlary şeýle talanýar. Meň diýjek bolýan zadym tizden biz Türkmenistanda dem alsagam tölemeli borus. Ýaňky şölçik agzymyza goýarlar. ýa burnumyzy goýarlar. Sebäbi ýöne bilt alyp, hemme wizalary, hemme dokumentleri taýýarlap, aeroportdan geçeňde, eger-de kagyz ugrunda bir zat bolsa, MHM bilen migrasiýa seni seni tanýar. Eger-de harytlar bolsa, ýa karytlar bolsa, onda polis bilen ýaňky tamožni tanýar. Soň migrasiýa goşulyp goýulýar. Şu ýaly talamançylyk toparlar aeroportda ýerleşýär. Muny Serdar Berdimuhamedow bilmeýändir öýdýäňizmi? Gatow bilýär. Sebäbi onuň goýan adamy, ýaňky Mämmethan Çakgyýew. Üns berip seredin şul adama. Men görkezeýin şol adamy, ine, hormatly watandaşlar. Mämmethan Çakyýew, ine, şu adam. Öň MWD orunbasary bolup, şu ýerde korrupsiýa etdi. Onsoň birinji ministr bolup, ýagny MWD-niň ministri bolup korrupsiýa etdi. Şol ýerden ýagny sögülip kowuldy. Edil şo ýylam birnäçe aýdan soň muny, ýagny Çakyýewi, ine, men häzir okap bereýin şoň wezipesini. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Transport we aragatnaşyk gullugynyň Baş müdiri, ýaňky ministr wezipeli adam, ministr wezipeli çenindäki adam ine, şul hemme wzýatkalary, korrupsiýany, transportda, kommunikasiýada edýän korrupsiýany ine şul adam kontrol edýär. Internetiňiz ýok bolsa, şul adam. Bagaž geçeniňizde eliňizden pul talap edýän bolsaňyz, ýaňky bagažyň söküp, derňäp, oň ýarysyny alýan bolsalar, ine, şul adam günäkär, şul adamyň buýrugy boýunça edilýär we şul adama elli prosent doly gidýär. Indi geliň aeroporda ýene geleliň. Näil bolup geçýär? Ine sizi taladylar. Siziň harytlaryňyzy aldylar. Aý buny bolanok, kanun esasynda nemedenok zat diýip alýarlar. Men göni aýdaýyn. Şony alyp indi bular ýaňky Türkiýä ýörite gidilýän bagažlar bar, ýörite gidilýän ýaňky harytlar bar, kargoçylar çekýär. Şoň üsti bilen japbaklar Ata Köşer diýen Aksaraýdaky marketlere salyp, şol ýerden pullaryny alýarlar. Ýa-da ýarysyny öýüne alyp gidýärler. Ine şu ýaly oturan ýeriňde sen polis ýa tamožnýa bolsaň işe gidýäň, Günde dört reýs, üç-dört reýs diňe Türkiýä bar. Oturan ýeriňe çemodanlar döräp, adamlaryň özlerine, öz niýetlenip, çagalaryna, dost-ýarlaryna alan zatlaryny talap alýan, gowusyndan gowusyny. Şol adamlar entäp-entäp magazynlary söküp, bir gowy zat özüne alýarlar ýa sowgat üçin alýarlar. Şol oturan ýeriňde özi gelip dur, alýaň-da, Öýe öý gaz isteseňä akydýaň, bolmasa Türkmenistanyň içindäki marketlere berýäň, ýarty bahasynda, bolmasa Türkiýä akydip gymmat bahadan berýäň. Mende bir sorag bar. Serdar Berdimuhamedowa. Näme üçin biziň watandaşlarymyz özüne özüne niýetlenip, çagalara niýetlenip, dost ýarlara niýetlenip işe barýan bolsa patrona niýetlenip bir sowgat çykarýan bolsa. Näçip o bikanun? Näçip o kanuna laýyk gelenok? Şol şol harytlar Türkmenistanyň içinden alynýar. Oňa-da pul berip alýarlar. Pul berip alybam kanun bozanoklar. Ýene-de şony çykarjak bolsalar, ol bir ýüz sany däl, gaty bitse bir iki-üç sany zat. Ine, şo-şoňa bolanok diýip alyp galýarlar. Ýöne, şo babatda Japbaklar, Ata Köşer diýen ýaňky Turkiýadaky Aksaraýda bir topar ma-marketler bar. Konsullyk bilen tamožnýany kontrol edýän magazynlar bar. Nätjip o ýerde? Ne naloglary bar? Islän zadyny çykarýar. Şo ýerde Türkmenistanyň magazyny ýaly Türkmenistanyň bahasyndan hemme zatlary satýar. O näme beýle bolýar? Nätjip olara bolýar çykarmak, gadagançylyk ýok, olar kanun bozanok, nalog tölemese-de, ýöne biziň ýönekeý graždanymyz çyksa, ine olar nalog tölemeli ýa-da wzýatka bermeli, nalogam tölemeliler, ýa-da alyp galmaly, ýa wzýatka bermeli. Näme üçin? Serdar Berdimuhamedow, siz korrupsiýa garşy haçan göreşjek? Iki ýyl gyza geçdi. Bir basan adamyňyz ýog-a bir korrupsiýada tutulyp, ine korrupsiýa edýär diýip basan adamyňyz ýok. Ol iki sany kassir aşakdaky. Başga, hany kassiriň ýeke özi däldir-ä. Aňyrsynda başlygy bardyr, aňyrsynda zaministr bardyr, ministr bardyr, aňyrsynda Çakyýew bardyr, ýaňky pul saklap ýören. Siz bilýäňmi Serdar Berdimuhamedow, men Fransiýada oturyp bilýän şuny size-de ine bir gyzgyn zady paýlaşaýyn. Çak Mämmethan Çakyýewiň öýünde bunker bar. Dollar nirä dollarlary ýygnap nirä goýjagyny bilmän, indi bunkere salyp gömýär. Öz öýünde. Barlyk ine size býujetde pul ýok. Aýlyk bermäne pul ýok. Gidiň häzir, edil häzir iberiň ýa kontrol. Bir zada galman birnäçe ýüz million dollar getirip berýärler. Ine, o pullary aýlyklara berersiňiz, ýa inwestisiýa edersiňiz, ýa-da ol özi, ýagny öz adyndan getirip size getirip berer. Telefonda çözülýär bu zatlar. Ine, men size bir korrupsiýany açyp berdim. Bir shema, korrupsion shema. Şu shemada aşakda otuz müň dollar berip işe girýärler, ýigrimi bäş, otuz müň dollar berip işe girýärler, eýýäm korrupsiýa ýarysy göni Çakyýewa gidýär we günde talakçylyk edip ýaňky ýarty pulyny Çakyýewa iberýär. Men size aýdýan, egerde aňyrsynda ministr, Ýa kabinet ministrinden adam durmasa, bir sany aeroport dişesin, tamojna dişesin, migrasiýa dişesin adam etmez korrupsiýany, gorkýar, sebäbi arkasynda direk ýok. Türkmenistan näme üçin korrupsion hökümet diýilýär? Sebäbi siz şu zatlara gözüňiz ýumýaňyz. Ýa-da siz içinde bar, Ýa-da siz şular ýaly ogrulyk ediň, näme etseňiz ediň, maňa Putinim aýtdy, öz halkyňy nähili zorlasaň zorla, öldür, işim ýok, ýöne men bir zat diýemde gul ýaly ylga. Siz hem şolar ýaly diýýäňizmikä diýýän. Näme etseňiz halky talaň, näme etseňiz ediň, ýöne men bir zat diýsem böküň. Şolam şeý diýýän. Siz üçin hemme zat edýän, ýöne halk üçin hiç zat ýok. Gaýtyp talaýarlar. Meň pikirimçe siziň alyp barýan syýasatyňyzyň maksady şol, halk näçe talansa şonça ýaňky bul kösenip ylgap muň ýadyna syýasatam düşmeýär, jemgyýetem düşmeýär, ösüşem düşmeýär, ýa döwlediň ösüşi, tebigy baýlyklaram düşmeýär, ýaňky arkaýyn halk bir gaýgyda, sizem tebigy baýlyklary ogurlap arkaýyn öz özüňize birä oglum prezident oglum nähili beýlekäm milli lider kakam nähili diýip ýaňky oýnaşyp gezip ýörsüňiz. Ýurt saga. Meň pikirimçe esas syýasatyňyz ataly ogul syýasatyňyz şum galýar. Ýöne şoň üçin men siziň ünsüňizi ýene bir gezek çekýän ýüregiňizde bir adalatlyk bar bolsa bir ene ataň süýt berip bir adalat bakan bolsa terbe beren bolsa bir içiňde bir bir zat düzedeýin Türkmenistany ösdüreýin diýen bolsaňyz edil häzir Çakyýew Mehmet hana Prokuraturany iberiň-de, sülçüleri iberip, bunkerinden şol millionlap ýatan pullary alyň we görkeziň. Ine, korrupsiýany tutduk. Ynanyň, şony tutup görkezseňiz, biz hem sizi öweris, gerek bolsa. Sebäbi korrupsiýa garşy göreşýäňiz, bir zat edýäňiz. Umuman, ýagty welosiped sürmän bir zat edýäňiz bolýar-da. Ony hem belläp geçeris. Ine, şu ýaly zatlar bolup geçýär Türkmenistanda, hormatly watandaşlar. Ine, Men indi biziň watandaşlarymyza ýüzlenýän-de, şol tamojnadan geçýän. Ynanyň, hormatlanmaýan Serdar Berdimuhamedow. Diňe çykaňda dä, gireňde-de şeýle. O görgürler ýükleri azaltjak bolup, ýerleri azaltjak bolup, oýunjagyň içine peçenýe köke salyp, çagajyklaryny eltjek bolup, ýyllap işläp biziň kösenýän graždanlarymyz bir Üýtgeşik zatjagazy getirjek bolup çagalaryny alýarlar bolup, şolary talap ýarysyny alyp gaýýarlar. Ýa-da ýigrimi bäş dollar ber, geçiber, seretjegem däl. Göni açyk aýdýarlar. Utanmaň. Sebäbi daş ýurtdaky adamlar görmesin diýip, olary başga gapydan salýarlar-da, Hoş geldiňiz, geliň Türkmenistan size garaşýar diýip, bu tarapdan geçirip goýýarlar we bu tarapdan öz graždanymyzy ýaňky soýýarlar, talýarlar. Men bir zada düşünemok. Siz nähili döwlet gurýaňyz? Siz korrupsionerler üçin döwlet gurýaňyzmy ýa halk üçin? Siz korrupsionerler üçin hökümet sistemany gurýaňyzmy ýa-da halk üçin, halka hyzmat etmek üçin? Şul agşam şu gün agşam baryňda öz kakaňyzdan Türkmenistanyň milli liderinden soraň, kaka biz nähili döwlet gurýas aý, biziň syýasatymyz näme diýip soraň, size düşündirer. Oglum Sokulma hiç ýere. Men halky talap talap seni prezident edbildim. Halky talabadyk bolsam seni prezidenta etme aňyrda däl. Ikimizem türmede oturardyk diýip aýdar saňa. Ine şu ýaly ýagdaýlar hormatly ildeşler Türkmenistanda. Indi bunam hemme zat däl. Ine men ýene bir gezek belläp geçjek migrasiýa bilen polis bular pardon, tamožnýa polis, bagaž korrupsion biznesi alyp barýarlar, MHM bilen migrasiýa bolsa pasport, dokument biznesi, ýagny wiza biznesi alyp barýarlar. Şu ýerde men MHM işgärlerine ýüzlenýän, käwagt size ýaňky nebsim agarýar, sebäbi şu korrupsion shemada siziň ýaňky dolýaňyz pes. Dogrudanam, şu gezek men size ýaňky öwgä bilemok welin, siziň dolaňyz hemmelerden pes eken diýip aýdýan. Ýöne siziň esasy borjuňyz şu zatlary tapyp, derrew hökümede ýetirmek, ýagny Kabinet ministriniň başlygy Serdar Berdimuhamedowa ýa-da prezidente ýetirmek. Ine şul Türkmenistanyň howpsuzlygy şuň. Biz şul adamlar Türkmenistana Türkmen ilatyna Türkmen halkyna howp döredýär. Siz şuňa seredäýmelä how. Ynanyň bir posta migrasiýa, tamožnýa, polis, MHM, aeropordyň ýaňky wekilleri bäş sany ýaňky dürli dürli guramaň adamlary bar we şolar bar welinem her bir bäş metrden birnäçe ýaňky postlar bar birnäçe adamlar bar şonda-da şular edýärler şony. Açyk edýärler aeroportda. Serdar Berdimuhamedow, özüňize sakgal-murt goýup, ýaňky bir bild alyp, bir geçip görüň özüňiz. Bir köneräk eşik alyp, ýaňky tanalmaz ýaly bir geçip görüň-de, özüňiz synaň şo zatlary. Men Fransiýada oturyp şony bilýän. Siz köşkde näçe bir dört kilometr aeroport aralykda, bäş kilometr aeroport aralykda oturyp, şu zatlary bileňzok. Onsoň men size sorag berýän, siz kim? Kim Türkmenistany ýaňky ösüş alyp barýan adam, hemme zatlardan habarly, problemalary çözýän adammy ýa bir Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýnatgysymy? Aýdyň maňa şony. Men-ä hemme zatdan habarsyz, Bir oýnatgy kartinka diýip pikir edýän. Sebäbi ýanyňyzda diňe Çakyýew size ýüzlerçe million dollar berip bilýär. Diňe ýüzlerçe million dollary ýaňky san tehnologiýasyna goýup, kommunikasiýa ösdürip, Türkmenistanyň ösüşine äkitip bilýär. Pul tapaňda ösüşe, inwestisiýa tapaňda ine inwestisiýa. Silkiň ministrligiňizi, wise-premýerligiňiň öýlerini. Pul tapmasaňyz meň zat bilmedigim. Ine bunki iki sany bunkeri bar ýaňky Çakgyýewiň. Serediň, alyň. Ine şu ýaly wakalar bolup geçýär Türkmenistanda hormatly watandaşlar. Men indi Çakgyýew boýunça bir habar berjek. Şul adam muňam habary ýok Serdar Berdimuhamedow ýaly diýip pikir edýärdim welin hemme ýerden informasiýa alýas göni şoň ýarty alynýan pullary göni şoňa gitdi. Günüň güni. Ekýän adamlaram diýýär, Myrat aga, goýmana pul ýer ýok diýýär, bunker gazmaly bolýar diýýär şol adam. Bunkere gizlemeli bolýar. Aý Alla jan Hudaýjan. Türkmenistanyň býujetinde pul ýok. Türkmenistan inwestisiýa gözleýär. Aýlyk berip bilenok. Iş ýerleri döredip bilenok. Täze tehnologiýa girip bilenok. Inwestisiýa ýetenok, pul ýetenok. Ine pullar nirde? Ýeriň aşagynda. Siz ýeriň aşagynda nebit-gaz gözleýäňiz. Ýe, nebit-gaz gözlemäň, göni pula gözläň. Ine, Çakyýewiň bunkerinden ýüz näçe million dollar. Ynanyň, nebit-gaz boýunça ýüz näçe million dollary gazanjak bolsaň, sen gazmaly, seretmeli, ýaňky ony enjamlary çalşyp durmaly. Ol adamlara aýlyk bermeli, ony turbalar bilen zawoda eltmeli, o ýerde ýene enjamlar bermeli, enjamlary seredip durmaly, bir topar inwestisiýa etmeli, ondan haryt öndürmeli, onsoň ony biržada satmaly, bir topar adamlar aýlyk alýar şonda, bir topar çärler geçýär, bir topar wagt geçýär, onsoň ony satmaly, onsoň pul gelýär. Göwünden-göwün pul, ýeriň aşagyndan. Ine, bunkere baryp alyň, ýeriň aşagyndan Pul eýýäm taýýar. Biziň tebigy baýlyklar däl-de, biziň pul baýlyklarymyz. Ine, şunuň ýaly hormatly watandaşlar, indi gelýän adamlaryň ýagdaýlaryna, ine, çykýan adamlara aýtdym, gysga, onda-da gysga. Şuny ýaňky Serdar Berdimuhamedow aýdýar, eger-de Siz özüňiz murt sakgal goýup bilmeseňiz dogan garyndaşyňyz bar bir pukaraja çagyryňda iberiň şony skryty kamera goýup bar daşyny tuwça baryp gaýtda ertesi ýene tuwçadan gel diýip bir eline ýüz dollar berseňiz oňat bolýa hemmesini wideo alyp getirip düşürip berýä oturyňda MHM-iň ministri migrasiýaň ministri polisiň ministri we tamožnýaň ministri bilen oturyp serediň. Şol ýerde arest ediň şolary. Ine. Ine, dört sany ministrsiýanyň korrupsiýasy çözüldi. Oraýa garyndaşyňyz bolmasa, islendik halkdan bir adam alyň, kabinet ministri bardyr aga ýönekeýräk. Uborşica bardyr aga. Alyň şony ýa olam bir gyzyldan ýaňky çaýdan nemeler eýýämi daş-töweregine. Olam tanalmaz ýalymy? Bir tanar men şu opuryňam. Öz şopuryň bolmasa jaň et bir gitsin kabinet ministriň garažynda bir ýönekeý ýaňky şopur barmy ýa şu ýerde maşyn ogurýan biri barmy howwa. Iň bir hapa ýüzli iň bir kirli adam bolsa iberiň diýip alyň ýuwuşdyryp zat edip bir gowyşyk bir normalrak edip iberiň şoňa kamera beriň daş edip gelýär. Aktiwistleri tutmaly bolsa Ol prostushka etmeli bolsa. Her sekretarlar şeýle hemmeler prostushka edip ýaňky žuçok goýmaly bolsa MHM bar. Beriň MHM zadaniýa birini bir ynamrak birini çagyryňda beriň ministr bilmez ýaly. Iberiň. Etdirer size. Edbilmersiňiz sebäbi siz döwleti dolandyraňzok siz bileňzok. Siz kynçylyk göreňzok ömrüňizde şoň üçin siz bileňzok näme şu kynçylyklary ýeňmäni. Kynçylygyň içine girip göreňzok. Ine, şular ýaly ýagdaýlar, hormatly watandaşlar, adamyň bagažyny ýaňky söküp, talap, pul gazanýan MHM, polis, tamožnýa we polisler, esasan, rol oýnaýan tamožnýa. Indi bular näme edýär? Smena gutarmaka gelýän pullary paýlaşýarlar. Hemmesine doly berýär. Aeroportyň başynda doly gidýär. O ýerdenem Çakgyýewa-da doly gidýär. Ine, üns beriň, Çakgyýew günde otyr, oturan ýerinde günde dört-bäş reýs gidýär Türkmenistandan, aý, on reýs gidýär. Her samolýotdan iki müň, iki müň, iki müňden dört müň dollara çenli pul alynýar. Her samolýotdan. Günde bir on reýsa gidýändir. Ine, ýigrimiden kyrk müňe çenli, dollara çenli pul alynýar. Şoň diýmedim, ýigrim, diýmedim diýende ýigrimi müň dollar diňe aeroportdan gelýär. Çak gyýma. Diňe aeroportdan günde, on günde iki ýüz müň, otuz günde alty ýüz müň dollar açyk gelýär. Ony gizlemeli-ä-ow. Alty ýüz müň dollar, men size aýdaýyn, eee, Uly zat. Alty ýüz müň dollar gizlemeli. Ine şul siz ýa döwleti ösdürjek bolýaňyz, ýa-ki döwleti dolandyrjak bolýaňyz. Çakyýewiň hem esasy meselesi şu pullary nirä gizlemeli. Täze bunker, üçünji bunker gurmak kynrak göze düşer. Nirä gizlemeli diýip, oň başga aladasy bar. Ine Türkmenistan. Men bir zady bilemok. Näme üçin siz Bir sany ministri iş ýerinde goýlan kemçilikleri üçin-ä kowýaňyz. Soňam iň bir ýaňky girdejili ýere goýýaňyz. Ýere goýýaňyz. Näme üçin? Znaçt siziň özüňizem şoň üçin. Ine geliň men Çakyýew boýunça size maglumatlar bereýin, hormatly watandaşlar. Ine şul adama Çakyýew diýilýär. Mämmethan Çakyýew. Ine, Çakyýew öň boşadyldy. Nemede işläp, ýaňky iki müň on dokuzda MWD-niň başlygy boldy, ýigrimi birde boşadyldy, onsoň muny ýaňky transportly nemäň, kabinet ministrdaky neme goýdular. Ine, munam ýaňky nemede birinji iýulda kabinet ministrde neme bardy, ýygnak bardy, şol ýerden kowuldy. Ýöne şonda-da Ýunus Çakyýew türkmen halkyny talamany dowam edýär. Ministr bolup talady, indi ýaňky Kabinet ministrdaky ýöriteleşdirilen ministr wezipesindäki gullukda ine türkmenleri talaýar, türkmen graždanlaryny talaýar. Ine, hormatly watandaşlar, Türkmenistandaky gelýän, bolup geçýän korrupsiýa Korrupsiýanyň ýüzi şular ýaly. Men size bir zat aýtjak bolýan. Islendik bir puda garaýyň, islendik bir ugra garaýyň, ylaýta-da hukuk goraýan guramalary alsaňyz, şo ýerdäki korrupsiýa beýleki pudaklardaky korrupsiýadan ýokary. Olaryň pul möçberi mümkin pesiräkdir, ýöne ýokary, ýagny beýleki pudaklardaky edilýän korrupsiýa, günde bir sany korrupsiýa edilýän bolsa ýa iki sany korrupsiýa edilýän bolsa, Hukuk goraýan guramalardaky edilen korrupsiýa günde bir bäş ýüz, alty ýüz epizod, alty ýüz sany korrupsiýa edilýär bir günde. Köçelerden başlap, ýaňky adamyň öýüne baryp talap, zadержание edip, ýaňky bulary gynap, sülçülerden başlap, awulardan başlap, ine şu ýaly korrupsiýa edilýär. Eger-de biz hukuk goraýan guramalardaky korrupsiýany durup bilmesek, pudaklardaky näme duzlar? Serdar Berdimuhamedow, Esasy häzir korrupsiýanyň merkezi kabinet ministri boldy. Ynanaýyň. Siz ýygnak geçirip oturanyňyzda daş-töweregiňiz korrupsioner. Siz korrupsionerler bilen ýygnak geçirip, şolara ideýa berýäňiz, nähili, indi nähili ogurlamaly diýip. Sebäbi pul gadagan, bu gadagan diýseňiz, olar diňe şoňa garaşýar. Gadagançylyk bolsa boldy şu ýerde znaçit hemme zat gadagançylyk edýär diýip şu ýerde korrupsiýa edip başlaýar. Ine şu ýaly. Haçanda siz döwlet dolandyrmany bilmeseňiz siz döwleti ösdürmän tersine hereket edýäňiz. Hormatly ildeşler ine men şunuň bilen öz efirimi gutarýan. Size şu gün ýa gysgajyk Türkmenistandaky aeroportdaky geçýän korrupsiýa hakynda gürrüň berdim. Siz haçanda Türkmenistandan çykanyňyzda bir dost ýarlaryňyza, öz çagalaryňyza, ene-ataňyza ýa dogan-garyndaşyňyza ýa-da bir dostuňyza niýetlenip bir zat alyp çyksaňyz, Ýadyňyzdan çykarmaň. Bir zat alsaňyz üç alyň sebäbi ikisi göni korrupsionerlere gitmeli isleseňiz islemäňiz. Onam nämçip gidýär şu ýere sebäbi Serdar Berdimuhamedowyň ýanynda oturan korrupsionerler kabinet ministrdaky adamlar şony almasa ýarty pul şoýra ýetýär-de, olar Türkmenistan döwletini dolandyryp bilenok. Meň pikirim boýunça Serdar Berdimuhamedow şo shemada otyr. Olam bir ujundan alýandyr, sebäbi bolmasa bu zatlar durdurmaly. Bolmasa bu zatlar durmaly. Indiki gepleşikler içerli hoş sag boluň, hormatly watandaşlar. Biz durmak ýok. Bu döwlet bilen biz şulary tutup, tussag edip, täze döwlet gurmasak, bu döwletde hiç birimiz bagtly, adalatly ýaşap bilmeris. Korrupsiýa edip, bir gün gowy bolup, ertesiki gün kösenip, üçünji gün ölüp ýa bir zat, bir bir istoriýa girip, şeýdip ýaşap bileris. Ýöne adalatly, stabilna, parahatly ýaşap bilmek. Görýän parahadyňyz, parahatlygyňyz diňe adamlary tutup, basyp, tutup, basyp saklanylýar. Ol parahatlyk däl. Ol adamlary genosid etmek diýilýär. Indiki gepleşikler çenli hoş sag boluň.